Felly, a diolch yn fawr iawn hefyd i bawb sydd yn ymuno ni ar yr recordiad yn fan hyn. So heno, da ni'n mynd i edrych ar um, SharePoint. So, da ni'n edrych bach ar SharePoint um, neithiwr, ond da ni'n mynd i edrych ar files o fewn SharePoint. A da ni hefyd yn mynd i edrych ar chydig bach o OneDrive a sut mae OneDrive yn debyg iawn, i ddweud y gwir, i'r profiad da ni'n cael efo files um, o fewn SharePoint ac yn enwedig o fewn um, safle tîm SharePoint. Felly, um, mae gennym fi lot i fynd trwy fo efo chi heno. Felly, um, dwi am rannu'n sgrin fyma yn sydyn iawn. Felly, na ni rannu hwn. Okay. Dyna ni, reit. So, um, so, yn fan hyn, Felly, da ni'n chwilio am SharePoint yn fan hyn, yn ein portal Office, yn fan hyn. Da ni'n mynd i fewn i SharePoint. Ac dwi am mynd i fewn i er, um, safle brawf, da ni wedi bod yn defnyddio yn yr ddau ddwrnod dwytha. So dyma ni yn y safle brawf yna. Ac na ni weld ar y chwith yn fan hyn, mae gennym ni link y mae ddogfennau. Felly mae hein yn llyfrgell dogfennau, maen nhw'n galw nhw. So, ydych chi'n gallu cael mwy nag un llyfrgell dogfennau o fewn safleoedd SharePoint. Felly, a ni fewn yn fan hyn i dogfennau. A nid hwnna agor i fyny rhywbeth sydd yn edrych ella yn weddol gyfarwydd i chi. Felly, fydd yna rhestr o ddogfennau, er enghraifft, fydden ni'n gallu creu ffolderi newydd yn fan hyn. Um, so, os oes ni'n creu ffolder enghraifft i cyllid, ac wedyn yn symud ymlaen o fyna, fydden ni'n gallu creu dogfennau um, Office er enghraifft. So os dwi'n clicio ar creu dogfen Office, wneud o fynd â fi syth i fewn ar-lein um, i'r dogfen yna. Felly Dwi ddim efo llawer o ddychymyg yn ymffodus, felly um, dyna ni. Ond um, da chi'n gweld, mae hwn yn fersiwn ar-lein o Word, a be dyn ni'n gallu hefyd gweld ydy bod i fyny fyma ar y chwith yn y top, mae hwn yn cael ei awtogadw fel da ni'n teipio am bod o ar-lein. Felly dyna ni, mae hwnna wedi cael ei arbed, dwi'n gobeithio. So dwi'n gau yr ffenest yna. Dyna ni. A da chi'n gweld sut i ffwr, mae'r dogfen yna wedi troi fyny o fewn yr ffolder cyllid i ni. Felly mae'r ddogfen yma yn SharePoint rwan, yna'n barod i ni. A wedyn, be dwi am dynnu'ch sylw chi i nesa, ac o'n i'n deutha chi, dwi am fynd trwy hwn o weddol sydyn, oherwydd mae yna lot gen i i fynd trwy ddefa. So, os dwi'n hofran drost yr ffeil yma, mae yna opsiwn efo yma i rannu yr ffeil yma efo pobl eraill. Felly os dwi'n clicio ar hwnna, uh, na ni jyst zoom i fewn rhyw chydig. So wna chi weld, da ni'n cael sgrin wedyn sydd yn dangos i ni bod ni'n gallu rhannu efo, efo hyn a hyn o bobl. Um, da ni wedyn yn gallu newid yr opsiynau da ni'n defnyddio. So dwi am glicio ar yr link yma, ac dwi'n gallu newid hwn. So dwi'n newid hwn i rywun um, specific. So dwi'n clicio ar rywun specific yn yna, a wedyn dwi'n dweud, dwi ddim eisiau'r person yma gallu newid y ffeil yma. So mae'r ffeil yma efallai efo gwybodaeth sensitif yna fo, um, ac efallai bod fi jyst eisiau'r person yma allu weld y ffeil. So dwi'n gallu hyd yn oed dweud, dwi ddim eisiau iddyn nhw allu newid y ffeil, Ond dim jyst hynna, dwi isio mynd yn bellach a dwi isio deud dwi ddim hyd yn oed am adl iddyn nhw lawrlwytho'r ffeil 'ma, dwi jyst am adl iddyn nhw weld o. So, na ni roed hwnna mlaen hefyd, a wedyn na ni glicio ar apply yn fyny 'na. Wedyn dwi jyst am yrru hwn i rywun. Dyna ni. So dwi'n gallu gyrru hwn yn fewnol fel link, dwi'n gallu gyrru fo i bobl sydd yn y tîm yma'n barod, um, a jyst i atgoffa nhw bod y ffeil yna iddyn nhw ddefnyddio, neu dwi'n gallu gyrru fo i bobl sydd ddim yn y tîm, ond maen nhw yn yn sefydliad i, so fes ni'n gallu rhannu chydig o ffeils er enghraifft efo pobl sydd ddim cweit yn yr un grŵp a fi, fel hynna. Ond rhywbeth arall dwi'n gallu gwneud hefyd, a mae hyn yn dibynnu ar eich polisïau chi o fewn Microsoft 365 ac o fewn eich sefydliad chi, Um, ond mae hi'n bosib um, rhannu hein efo uh, kind of pobl allanol. Felly, fel ydych chi'n gweld yn fyma, dwi'n rhannu hwn efo rhywun allanol, a, a oherwydd dwi'n defnyddio hwn fel e-bost prawf allanol, ac mae'n dangos fi'n glir bod y person yma tu allan i'n sefydliad i, felly mae'n neud i fi feddwl ddwywaith o ran diogelwch um, yr ffeil na, be dwi'n neud efo fo lle. So dwi yn mynd i yrru hwnna, dwi'n gallu creu link neu neges o fewn Outlook hefyd sydd o fyma, ond dwi am jyst yrru link yna i'r person, a wedyn neith hwnna yrru link i'r person dwi wedi gyrru fo i, so bod nhw'n gallu cael mynediad i'r ffeil yna, um, ac yn gallu cydweithio fi arno fo ar yr un pryd. Felly, mae'r gallu rhannu ffeils fel hyn yn rhywbeth da ofnadwy oherwydd be mae o'n golygu ydy bod ni'n gallu gyrru link i, bob, i rywun, maen nhw'n gallu gweithio ar y ffeil yna wedyn efo ni'n fyw, felly yn hytrach na cael llwyth o e-byst yn mynd yn ôl ag ymlaen ac yn deud, o, oh, hwn di fersiwn 1, hwn di fersiwn diweddar, hwn di'r fersiwn dwytha, fersiwn dwytha dwytha, fersiwn cywir, er enghraifft. Yym, dan ni ddim efo hynna i gyd, dan ni gyd yn gweithio ar yr un ffeil, dan ni'n gallu tracio'r newidiadau, er enghraifft, o fewn Word, um, a mae hwnna jyst yn gwneud siŵr bod pawb ar yr un tudalen um, yn llythrenol um, pe maen nhw'n uh, gweithio ar y ffeils yma. Oce, okay. felly yr peth nesaf dwi eisiau dangos i chi, so'r tip nesaf sydyn ydy, mae rhai pobl yn lot gwell gyda nhw weithio efo ffeils ar y cyfrifiadur lleol, neu maen nhw eisiau gweithio ar y ffeils yna, er enghraifft, ar i uh, bwrdd gwaith nhw, neu mae yna amser, amseroedd hefyd lle hyd nod yn y byd modern yma, um, lle da ni angen gweithio all-lein, a dwi'n gwybod hefyd mae yna lefydd allan yna yn bendant, um, yn bendant yng Nghymru, lle does yna ddim kind of, cysylltedd rhyngrwyd Da iawn Dal. Felly, a weithiau mae'n bwysig bod ni'n gallu um, kind of, dod â hyn i lawr i'r cyfrifiadur lleol. Rwy'n dweud, sut da ni'n neud hynna? So, um, er mwyn dangos hwn i chi, dwi am mynd i dop yr llyfrgell ddogfennau. So, os dwi'n zoomio fewn o fyna, so da chi'n gweld ar y funud, dwi yn yr ffold y cyllid, ond dwi eisiau mynd i'r ffold y dogfennau yn fan hyn. So, dwi'n mynd i dogfennau, a fel ydych chi'n gweld, mae gen i fi un ffold ar y fyna, Mae gennym fi botwm i fyny yn y top yn yma, sync, um, a fysa hwnna'n dweud cysoni o bosib, um, dibynnu pa iaith mae eich um, Microsoft 365 ynddo. So dwi'n glicio ar sync rwan, a wedyn mae'n mynd i addo fi bod bod yn sync i'r files. Uh, mae hwn yn gallu bod yn chydig bach yn um, confusing, oherwydd mae'n mynd i ddeitha fi bod yn mynd i agor OneDrive, a mae o yn defnyddio'r client OneDrive, er mwyn syncio ffeil SharePoint i'ch cyfrifiadur. Felly mae hwn yn iawn, felly dwi'n gallu clicio ar agor yn fan hyn. OK, a wedyn dwi'n cael neges yn yma yn y gwylod yn y dde, um, yn deud bod fi yn syncio yr er folder yna. OK, felly dwi am fynd rwan i'n uh, Windows Explorer. So dyma ni Windows Explorer lawr yn y gwylod, yn fan hyn. Ac os dwi'n edrych o fewn yng nghwmni fi, so hwn di'r kind of, top level o'r cwmni ar y cyfrifiadur, newch chi weld bod o wedi, so prawf ti'n byw, dogfennau yn fan hyn, a mae gennym fi'r ffold y gyllid yn fan hyn, a fyswn ni'n gobeithio bod yr ffeil Word na, dyna ni, which dwi wedi creu yn gynharach, mae hwnna fewn yna. Rwy'n ta, os dwi'n mynd i fewn i'r ffeil yma, gawch chi weld bod y ffeil efo'r gwybodaeth um, o'n i wedi rhoi i fewn yn gynharach. Um, mae'n bosib dweud mae hwnna oedd y ffeil oherwydd mae yna rhywbeth yna um, sydd yn hollol amlwg. Felly, yn amlwg fi oedd wedi rhoi i fewn. Rwy'n dwi am roi rhywbeth arall i fewn. yn llythrenol eto. So dyna ni, a newch chi weld bod hwn wrthi yn y top yn hyn yn safio. So oherwydd bod ar-lein, mae o yn arbed i hun yn automatig. Felly mae hwnna'n deutha ni fyna bod o yn arbed i hun yn automatig. Dwi am gau hwn ar yn Bwrdd Gwaith, ar yr ap Bwrdd Gwaith yn fan'na. Rŵan ta, i ddangos i chi sut mae hwnna'n gweithio, a bod hwnna'n gweithio'n automatic, dwi'n mynd i fewn i'r ffold y gyllid yma, a gewch chi weld, mae hwnna'n deud bod y dogfen i fewn yna, na i agor hwnna'r lein, rwan, A fel ydych chi'n gweld, heb i fi orfod wneud dim byd, heb i fi orfod copio fo i le'n byd, heb i fi um, kind of, hyd, hyd yn oed safi a ddweud y gwir, oherwydd oedd o'n safi o'n automatic. Uh, mae hwnna yn dangos i fi bod y gwybodaeth o'n i droi i fewn ar yr apwrdd gwaith yn yr ffeil na ar-lein yn barod. Felly mae hynna'n cysoni trwy'r amser um, yr, yr ddau ffordd. Felly os dwi'n newid rhywbeth yn fan hyn, mae'n mynd i'r apwrdd gwaith, os dwi ddim, Ffordd arall, mae'n neud y ffordd arall. Oce, okay. reit. Rwyntha, mae hwnna yn le neis i symud ni fewn i OneDrive rwan, felly oedd hwnna'n uh, olwg sydyn iawn ar SharePoint, llyfrgell ddogfennau, um, ffeils a ffolderi o fewn y llyfrgell ddogfennau, a wedyn y gallu i rannu ffeils, y gallu i gysoni ffeils i lawr i'r um, cyfrifiadur lleol. Oce, okay. So, na ni ychwanegu um, llwybr byr i OneDrive, so mae yna opsiwn yn fyma i ni ychwanegu llwybr byr i'r OneDrive, gan ôl mae dyna lle da ni'n mynd rwan. So mae di ychwanegu hwnna, a da ni yn cyllid ar hyn o bryd, so mae di ychwanegu hwnna i ni. Rwan ta, os dwi yn Microsoft 365, y ffordd gorau i fynd i lefydd yn gyflym ydy chwilio am y waffle bob tro yn y top ar y chwith. So, Clicio ar hwnna a ni fewn i'n OneDrive yn fan hyn. Uh, fel ydych chi'n gweld, mae gennym fi yn fan hyn fy ffolder gyllid yn fan hyn fel llwybr byr. So mae beth ni newydd wneud rwan yn deud dwi eisiau ychwanegu'r llwybr byr i OneDrive, mae hwnna newydd ychwanegu hwnna i fewn yn fyna. OK, Rwan ta, jyst gair sydyn am be ydy'r gwahaniaeth rhwng y OneDrive ac SharePoint a'r llyfrgell ddogfennau a lle fyswch chi'n defnyddio un dros llall. Wel, wnaethon ni sôn am SharePoint a wnaethon ni sôn am rannu hwnna efo tîm neu grŵp bach lle. Um, Wel, ddim yn gorfod bod yn fach, ond um, tîm neu grŵp, ac yr safle tîm fel rheol yn dydwch adran neu prosiect neu rhywbeth fel yna, um, pobl specific yn gweithio efo'i gilydd yn aml, yn agos, ac angen gallu um, diweddaru dogfennau, diweddaru gwybodaeth yn aml efo'i gilydd. Um, OneDrive, unwaith eto mae'r enw yn kind of, mynd â ni at be ydy pwrpas y OneDrive, oherwydd mae'r OneDrive yn rhywbeth i unigolyn o fewn Microsoft 365, felly mae defnyddiwr yn cael ei OneDrive ei hun, Um, fel rheol, dydy pobl eraill ddim efo mynediad i'r OneDrive yna, felly dogfennau personol, um, pethau fel um, cynlluniau datblygu, pethau da chi ddim eisiau rannu efo pobl eto er enghraifft, so ella drafftiau o waith ydych chi'n gweithio arno fo, pethau sydd ddim cweith yn barod i rannu efo pobl eraill. Ond Be wnewch chi weld ar y sgrin yma ydy, mae'r OneDrive, a dyma pam dwi'n dod syth i fewn i hwn o'r agwedd SharePoint 'na, mae'r OneDrive 'ma'n debyg iawn i ddweud y gwir i be oedden ni'n gweld ar y SharePoint. So mae o bach yn symlach oherwydd does na ddim gymaint o opsiynau er enghraifft ar hyd y top yn fan hyn, a does na ddim gymaint o opsiynau lawr yn y chwith yn fan hyn. Ond be wnewch chi weld ydy, os dwi'n clicio fewn i folder er enghraifft, Dyna ni, da ni'n cael rhestr o ffeiliau yn fan hyn. Ni dylai bod ni unrhyw adeg rwan. Dyna ni. Oce, okay, wel, na ni. Na ni fynd yn ôl i fyna am rwan ta, so dwi'n siŵr yn ni am pam oedd hwnna'n cymryd gymaint amser i lwytho'r Fails na fyny fyna, ond fel da chi'n gweld rwan mae gen ni'r opsiynau mae gyd sydd yn debyg iawn i be oedden ni'n gweld o fewn SharePoint, so mae Microsoft yn gwneud lot o waith i drio cadw'r um, profiad yn gyson, so bod o'n hawdd i fynd o un lle i llall. So os dwi'n clicio ar rannu yr ffeil, yr folder yma er enghraifft hyd nod, um, dwi dal yn cael yr un fath o opsiynau ag o'n i'n gael o fewn SharePoint. a dwi'n gallu deud bod fi ddim eisiau bobl eraill allu uh, kind of newid hwnna, dwi'n gallu rhoi do just i bobl specific er enghraifft. So mae i gyd yr opsiynau yna am rannu ffeils o bob peth dal yna, ond efallai efo OneDrive, be fysa chi'n neud i rhannu ffeil efo un person neu rhannu ffeil efo cwpl o bobl, just i kind of edrych yn fo cyn i chi um, rhyddhau o efallai i bobl eraill. Neu os ti'n gallu datblygu, os chi'n gallu'n hawdd rhannu fo efo'ch uh, kind of, um, efo'ch bos, er enghraifft. Um, ac am rwan, o, ac just y peth dwytha i ddangos yn sydyn ydy, so mae'r OneDrive hefyd, just trwy lwytho'r app OneDrive ac arwyddo fewn iddo fo, mae hwn wedyn ar eich cyfrifiadur hefyd. So mewn ffordd mae'n gweithio yn union yr un ffordd ag oedd yr uh, cwmni yn fan hyn, a mae o'n gadael i chi syncio um, ffeils rhwng y cyfrifiadur a'r uh, cyfrifiadur lleol. Oce, okay, a dyna cwbl sgyn ni amser am heno, yn anffodus, ond um, ymunwch â ni at y fore a na ni ddod â tip arall um, Microsoft 365 i chi A na i jyst atgoffa chi bod yr wefan, mae hwnna'n mynd ar draws gwylio'r sgrin ar hyn o bryd. Os da chi'n mynd draw i'r wefan, mae gen ni fideos yna, mae gen ni tips yna. Um, ac os da chi'n arwyddo fyny i'n um, i'n rhestr ni, na ni'n neud siŵr bod ni'n gyrru gen i'r gwybodaeth i chi fel hyn, tebyg i'r tips yma er enghraifft, ac um, na ni'n neud siŵr bod chi'n gwybod pen mae yna um, beth eraill yn dod allan gyda ni fel rhain, so fel yr 30 diwrnod 30.